sy tompoko va faly miarahaba antsika rehetra tonga soa indray ato anatin' izao fandarana manokana izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany hiresaka momba ny jery Ky ny asa niarahana tamin'ny antoko maitso tao anatin'ny governemanta ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo moa isika amin'ity anio ity. Teboka maromaro no ho resahana amin'ity anio ity izay tafiditra anatin'izay ny ideolojian'ny antoko maitso, ny politika ekolojika ary ny toe-draharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. be ny eo amin'ny lafiny tontolo iainana sy ny zava-misy tamin'iny taona roapolo sy roa arivo iny. Vahiny nasaina tamin'ity anio ity Ramatoa Haingosoa Hortensia, izay Coordinatrice Nationale-n'ny Parti Vert Madagascar na izany ny Antoko Maitso Hasin'i Madagasikara. Miarahaba anao tongasoa ato anatin'ny fandaharana. Ya, miarahaba namana Yanta, dia miarahaba ny mpizay mpijery rehetra rehetra isan-tokantrano any, dia misaotra ny Kolo TV nampiantrano ny tenanay amin'izao takariva izao. Araka ny natsidiko tany am-piandohana moa dia karazana jery todika kely ny antombohantsika anazy ny taona sivy ambin'ny folo roa arivo, ianareo teo anivon'ny antoko maitso izay isan'ny mpikambana teo anivon'ny governemanta tamin'ny alalan'ny filoha nasionalin'ny antoko Andriamatoa Alexandre Marie George nandritry ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo iny. Inona marina moa izany ny asa vita raha ataontsika hoe bilan kely mihitsy nandritra an'iny taona iny? Ia, tena tsara fipetraka tokoa ilay fanontaniana namana Ihanta a. Angamba habangoana tsotsotra angambany a, dia izay tena hoe réalisation à court terme no ho entina amintsika mpihaino, dia tsara ho marihana fa izahay teo amin'ny Ministera no mbola Ministera nametraka an'izany hoe scanner biologique izany eo amin'ny Aéroport international d'Ivato mba hi-contrôler-na ny harem-pirenena mivoaka sy miditra any Madagasikara sady koa ny ny assurer-na an'ilay fonction régalienne de l'Etat dia ilay contrôle forestier sy ilay suivi. Izahay ihany koa no antoko ministère voalohany moa izany, ministère voalohany nanao déclaration na rapport zato andro. taorian'ny déclaration an'i Andriamatoa Filoha Hajaina Andry Rajoelina, izany hoe tao anatin'ny zato andro monja dia efa nisy izany hoe rapport d'activité izany. Izahay ihany koa no nahavita réalisation en matière de reboisement, vingt cinq millions non vingt cinq mille six cent vingt quatre hectares. Izany hoe ny atsasaky ny fanamby izay napetraky ny Andriamatoa Filoha hajaina ao anatin'ilay PGEPM, annexe dix ao anatin'ilay izy hoe quarante mille hectares par an dia vitanay tao anatin'ny zato andro monja. Dia izahay ihany koa no. nanao ny émission ana note ministérielle izay mitondra ny laharana zéro zéro un moa izay Bara Med Bara Mi Bara dix neuf tamin'ny vingt neuf janvier deux mille dix neuf fa suspendu daholo ny exploitation sy ny exportation rehetra amin'ny hazo tsisy nouvelle coupe tsisy permis tsisy nininona raha tsy misy honorer ny engagement en matière de reboisement, izahay izany nametraka an'izay politika izay, izay tena hoe politikan'ny maitso mihitsiny izay. Dia izahay ihany koa no nahavita nampiroborobo an'izany hoe fiaraha-miasa entre ny samby ministera izany, ilay coopération inter intersectorielle. na ny multisectoriel dia niarahana miasa tamin'ny Minisiteran'ny Agriculture, ny Rano, ny Population dia nahitana vokatra tsara izay tamin'izay satria be dia be ny fiarahamiasa tamin'ilay nazahoana an'ireny vokatra fambolen-kazo izay fantatr'tsika rehetra rehetra angamba fa tamin'ny deux mille dix-neuf izany no nisy an'izany hoe changement de mentalité izany Ny olona rehetra rehetra tena mobiliser daholo an, namboly hazo ary tamin'izay nahafantaran'ny Madagascar ray manontolo fa hoe ny fambolen-kazo an dia devoir citoyen moa izany ilazana anazy hoe tsy tokony hamboly hazo daholo ny olom-pirenena rehetra rehetra. Dia ankoatran'izay an, izahay ihany koa ny Ministera voalohany an nanao déclaration sy communication verbale avy any Genève tamin'ny atelier izay natao tany fa miara miasa amin'ny Cites tsika dia nampanantena nampanantena tamin'izay fa hi assainir ny filière bois izany hoe mbola tsy varotra an'ireo stock ireo aloha mbola tsy evacuer an'ireo stock ireo aloha ny laharam-pahamehana fa mbola diovina aloha ilay ilay filière ato anatiny alohan'ny handefasana an'izay mba hadio hangarahara hametrahana ilay principe de redevabilité sy ilay principe de transparence izay matomatisan'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Dia ankoatran'izay izahay ihany koa no nahavita namoaka an'ilay note politique. momba ny afo tamin'ny octobre deux mille dix neuf dia ary ny hamaranako azy dia tsy ny kely indrindra fa tao anatin'ny enim-bolana izany hoe six mois nitondrana ny ministera dia vita ny quarante et un mille soixante cinq hectares izany hoe efa mihoatra mille soixante cinq hectares par rapport amin'ny fanamby izay napetraky ny Andriamatoa Filoha Hajaina. Izany hoe enim-bolana izany dia efa presque vita ny mission an'ny io ministera io tamin'ny nitantananay anazy. Dia izay izany no jery todika amin'ny lafiny ara-pambolen-kazo. Raha tsy hiteny koa izahay ny lafiny momba ny feu, ny afo. Dia nahavita koa izahay nampihena an'io afo io raha ataoko hoe.

Raha jerena izany ny données ampelatanana amin'izao dia somary malahelo ihany ny tena hoe efa presque la moitié no mihoatra. Niresaka an'ilay fambolen-kazo ianao teo an, raha ny zava-misy an, tadidiko mihitsy ny tamin'ireny fotoana ireny an, ministera maro an, ny olom-pirenena maro an, ny orinasa tsy miankina samihafa araka ny nambaranao teo hoe niaraka nanana an'izay toe-. Tsahina hoe hamboly hazo izay ny sivy ambin'ny folo janoary roapolo sy roa arivo ohatra dia nisy soixante millions na zanakazo teo amin'ny enimpolo tapitrisa teo izay voavoly tao anatin'ny iray andro monja. Amin'izao fotoana izao ohatrany ahoana marina moa izany ny karazana hoe suivi an'ireny? Ahoana ny fahitanareo ny fikarakarana an'azy taty aoriana, ny fitohizan'izay asa izay ihany koa? Ia, misaotra betsaka hatrany amin'ny fanontaniana. Ie, marina tokoa izay, vao avy natsidiko teo hoe tamin'ny andron'ny maitso teo amin'io ministera io no nahafantaran'ny Madagasikara iray manontolo fa ny fambolen-kazo dia andraikitry ny olom-pirenena tsirairay. Dia ilaina ny fambolen-kazo, ino moa, reboisement à grande échelle moa izany, tena hoe avo, be dia be à grande échelle izay satria efa nifaritany ny conseil des ministres tamin'ny vingt sept février deux mille vingt izy io hoe tsy maintsy miditra mankany amin'ny reboisement à grande échelle isika hatratrarana an'io tanjona io hoe handrakotr'ala an'i Madagasikara satria izay mihitsy ny lohahevitra tamin'izay hoe Madagasikara rakotr'ala. Dia izahay izany isan'ny ni-promouvoir an'izay fambolen-kazo izay, tamin'izay, tamin'ny deux mille dix-neuf. Dia raha hilaza ianao hoe soixante mille, soixante millions, tena teo tokoa izay, teo an-tampoketsa. Ary tena iny tokoa no ngeza indrindra teto Madagasikara raha mbola fambolen-kazo an-tanety na hoe ilay reboisement terrestre izany. Dia mbola misy ihany koa ilay un million propagule tany Boanamary, tany Majunga. Tao anatin'ny indray andro. Indray andro daholo izany nanaovana an'ireo, izany hoe défi ngeza be no ni-relever-na, nahavitana an'ireo. Dia mahavelom-bolo aloha ny résultat amin'izao satria dia à quatre vingt cinq pour cent ny taux de réussite n'ireny zana-kazo ireny. Fa ny mampalahelo dia izao, ilay fambolen-kazo tany amin'ny faritra tsy dia ohatran'izay. Tany amin'ny faritra rehetra rehetra mihitsy izany presque tsy dia nahitana an'izay fa latsaka be ny taux de réussite satria noho izay tsy fisian'ilay fanaraha-maso taty aoriana. Raisiko ohatra fotsiny hoe omeko exemple terre à terre be nareo, raha ren'ny fambolen-kazo izany ny antoko maitso satria mamaitso an'azy izay dia. Zay mihitsy ny asanay. Mamboly hazo aho, manamaintso an'i Madagasikara na ao anaty fitondrana na tsy ao anatin'ny fitondrana dia mandeha foana ilay asa. Ka rehefa izahay izany ny reniny dia eritrereto hoe zana, zazakely, zazamenavava izany ilay zanakazo. Dia mbola minono ilay izy, mbola mila kolokoloina tsara. Dia kanjo an! nasorina nony tampoka zaza menavava nasorina zany le le zanakazo de tsisy mikolokolo tsony satria lasa taizandreny kely le zanakazo otranzany otran hoe hetoka otranzay zany le azahoany besinimaro azy satria inona ny antony itenenako anzay de zao fotsiny ny filoha hajaina nametraka ny velirano telo ambin'ny folo Nametraka koa izy a, navadika io a, natao PGEPM, natao politika politique générale de l'Etat izany, ankapoben'ny fitondrana. Dia na- faritana ao anatin'io annexe dix io a, hoe mpamboly hazo quarante mille hectares. Ka izahay teo amin'io ministera io dia ni-s'aligner tanteraka tamin'izay vision an'ny président izay. Tena nanaraka an-tsakany sy an-davany aho ary nanana ny axe stratégique anay izay mifanindran-dalana tamin'io vision io, io vina io, io vinan'ny filoham-pirenena io. Dia aty aoriana izany rehefa misolo ilay administration hoy izany, ilay gouvernement pas hoy izay ny fitenenana izay, dia manana ny vinany manokana koa ilay olona miditra eo. Tsy haiko na azony hianta angamba ny tiako tenenina, izany hoe manana ny axe strategique-ny manokana koa izy izay ankoatran'ilay veliranon'ny filoham-pirenena, ankoatran'izany ilay axe strategique. Ka midika izany fa délaissé izany aloha ilay tany aloha dia tsisy ny continuité de l'Etat. Tsy misy ny continuité de l'Etat satria lasa matimatesana indray ilay axe strategique taty aoriana. Plutot ke dia hoe i renforcer an'ilay teo aloha, hanohy an'ilay teo aloha. Raha mitaina izany ny asan'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo sy ny taona roapolo sy roa arivo iny ahoana ny fahitanareo an'izay an? Ary teo amin'ny raha ny resaka fambolen-kazo ihany koa no niresahana, iny taona roapolo sy roa arivo iny ve ny fahitanareo an'azy nahatratra an'izay tanjona napetraky ny fitondram-panjakana izay ve ny tao anatin'ny iny taona iny tamin'ny resaka fambolen-kazo? Ia. Araka ny teneniko anao teo, ny taona sivifolo sy sivy ambin'ny folo sy roa arivo dia tratra ny tanjona tao anatin'ny enim-bolana monja. Fa ity taona ity anefa lany na ny ampahefaka no mbola tsy hita. Dia izay izany no tena antony hoe aleo aseho ny marina, aseho ny vahoaka hoe tena tsy tratra ny tanjona ary tena tsy Tsy vita na ny conservation durable le le ntenenin'ny président anatin'le annexe hadith izany hoe conservation durable de nos ressources naturelles fa iarahantsika mahita ny famaizana izay tena fanaty afo tanteraka Madagascar amin'izao fotoana izao a! fa raha misy ny manana porofo hoe tratra io tanjona io tao anatin'ny deux mille vingt hoe voavoly ny quarante mille hectares zero feu na hoe latsaky ny tamin'ny deux mille dix neuf ny feu dia Afaka mi-prouver an'izay izy an, miakatra Misy covid plateau ihany 19 koa. anefa ny taona roapolo sy roa arivo, mety hiteny ny avy amin'ny governemanta hoe mifandray amin'izay, mety ho sakana ve ny covid 19? Tsia tompoko, tsy sakana ny covid 19 satria io izany ataoko hoe ohatry ny anao eny ambony terrain ozy izy ry nanamana iray izay, matoa ianao nandray fitantanana dia manaiky ary vitanao fa. Ho tafitanao io baolina io. Matoa ianao niakatra eny ambony terrain efa fantatrinao hoe misy mamingana, efa fantatrinao hoe tsy maintsy misy fingapingana sy ny namany fa ny objectif zany de hoe mamono baolina. Rehefa tsy mamono baolina ianao de efa defaillant ianao zay. De efa tsy tsy tsy naresiko. De ohatran'izay koa ny ny fitantanana ny raharaham-pirenena. N'inon'inona zavatra tonga eo tsy tokony ataonao sakana. En plus ny ministère ny ny ministère ny tontolo iainana ange ka tafiditra ao anatin'ny service essentiel e. Fonctionne foana io ministère io tao anatin'iny herintaona iny, tsy mbola tapaka mihitsy ny service. Tsy olana mihitsy izany ary nisy koa ny reboisement innovant izay nampanantenain'ny filoham-pirenena nanomboka tamin'ny taona deux mille dix neuf fa hoe mila mamboly hazo amin'ny alalan'ny drone. Tamin'ny andronay efa nandeha ny démarche rehetra rehetra, manohy fotsiny ny ataon'ny ministère ankehitriny nefa ny ahy tsy mbola tonga izany zavatra izany hatramin'izao fa izahay izao ara no mbola nahavita nanao largage par avion ana graines. tamin'ireny, na teto Antananarivo izany na tany amin'ny faritra. Mbola tamin'ny andronay no nisy an'izany hoe largage par avion izany amina fambolen-kazo. Izay ilay zavatra innovation hoentina ao anatin'ilay ministera. Tsy nisy nefa an'izay, nefa continuité no atao. Tsisy tsisy zavatra innovant mihitsy izany tao anatin'ny ministera aloha e! Raha apparemment tena hoe iaraha-mahita izay zavatra izay. Fa lasa. famonoana afo amina media fotsiny ny zavatra mandeha hitanay iarahanay mahita izany any amin'ny facebook, any amin'ny tele, famonoana afo izany hoe il joue le pompier quoi ao anatin'ny ao anatin'ny media izany mitatasiaka be hoe vita izao, nanao an'izao nefa asa teo aloha daholo ireny ny achevena tamin'ity taona tamin'ny taona deux mille dix neuf ireny fa tsisy asa vaovao natao izany. Raha tsy hiteny fotsiny aho hoe un telephone vendu une arbre planté niaraka tamin'ny telma angambany izay. Ireny anie zavatra efa vita taloha daholo e! Fa convention fotsiny sisa nataon'ny ministera taty aoriana. Ohatran'izany izao ny resaka reboisement ana pepinière à grande échelle ao Amboasary niaraka amin'ny PNUD dia dedaka maka sary fotsiny ny ataony aty aoriana fa zahay maitso daholo ihany ny nanao montage ny projet rehetrarehetra. Izany hoe continuité Suivi, suite-n'ilay asa natao tamin'ny deux mille dix-neuf izany no vita tao anatin'ny deux mille vingt, izany hoe ambinambin-javatra, fa ny zavatra tena hoe natao madiodio tsy nisy tompoko, sahanay miteny an'izany fa vao mainka ary potika ny firenena. Izay indrindra ny resaka doro tanety ianao, ny resaka firehetana ala ianao teo, raha hiverenana kely ohatra ny nitranga. Tamin'ny ala manombo, izay ala hektara maro no nirehitra tamin'io fotoana io tamin'iny taona lasa iny, ary nisy moa ny hetsiketsika mihitsy ary nataon'ireo mponina tany an-toerana. Ahoana ny fomba fahitanareo ny tranga tahaka indray? Tsy izay ihany fa maromaro ny doro ala tamin'iny taona iny. Ny fahitanay anazy aloha an, dia tena zavatra tsy mbola fahita moa izany e, sambanay nahita an'izany hoe cent deux hectares izany amin'ny may tao anatin'ny indray mipi-maso tamin'iny faritra iny. Iny faritra Atsimo Atsinanana iny izay isan'ny faritra mbola maitso mavana eto Madagasikara ary izay resaka ressources naturelles izay no isan'ny levier de développement ao anatin'iny faritra iny. Tsy manana n'inon'inona ankoatra ny harena voajanahary izahay izany any amin'iny faritra iny sy ny Ary eran'ny kibon-tany moa izany fa tsy idiadirako lalina loatra. Nefany an, ireny ny zavatra niseho. Somary mampalahelo ihany satria ilay, ny tena mampalahelo ao anatin'ilay izy izany ilay afo misy foana. Misy foana fa maitrisé. Voafehy foana ny afo. Fa iny indray mitoraka iny kosa tena efa mihoatra be satria tsy nisy fandraisana andraikitra. Tonga dia aleoko teneniko ohatran'izay ilay izy. Satria raha misy fandraisana andraikitra, misy directeur ao, misy démembrement an'ny ministère ao, misy autorité locale force vive rehetrarehetra ao amin'io toerana io, maninona ireny olona ireny tsy avisé à temps? Tsy tsy nampahafantarina ara-potoana izany ireny olona ireny mba hahafahana mi-mobiliser ny pompiers sy ny namana fa navela mihitsy ilay afo nanara-po, izany hoe may ny dix neuf novembre dia. Izy mianakavy tao ihany nikonokonona an'ilay izy tao, nitapitapena natao, tsy hay inona izay mahamenatra amin'ilay nitapitapena nanazy tao fa tsy nampilazaina ny gouverneur, tsy nampilazaina ny préfet, tsy nampalazaina ny forces vives rehetrarehetra teo an-toerana fa ny gouverneur sy ny autorités mandalo eo ary ny gaga mahita an'ilay afo hoe waouh! Ty ve no nataon'le ala kilomètre maromaro an'etrany anatiny any de mbola mi défendre ihany ny mpiaro an'ity ala rovana ty, ty réserve spéciale an'i Manombo ty sy ny ministère en charge an'izany environnement zany fa hoe arabe ihany no may. Ngamba de hitanareo ny sary hivoaka rehefa avy eo fa tsy arabe mihitsy ny tompoko ary bêtement fotsiny no manao an'izany argument izany fa tsy tsy arabe le izy fa matoa zahay mitroatra matoa ny mponina ny traotra dia efa misy dikany izay zavatra mbola tsy mbola fahita tao ka hoy za hoe tokana fotsiny zany no mba tiako tsindrina kely amle izy e! Angamba be dia be loatra ny ala tantanan'ny MNP, quarante trois ny isan'ny eran'i Madagasikara, quarante trois réserve spéciale sy ny parc national ka ray manombo ve no tsy vita tsy aleo mi-ceder e! Ceder-nareo ilay izy dia anaovana appel d'offre ouvert dia izay gestionnaire na promoteur mamaly an'ilay izy, mamaly an'ilay filan'ny mponina any an-toerana no raisina. Atao mangarahara mihitsy